dogry ýola gönükdirmegiň syry. Dogry ýoldan ýöremeýän adam gönençlige gowuşmaz, bagta ýetmez, sapaly döwrandan lezzet alyp bilmez. Bu hak ýoluň bäri ýanynda arassa ahlak, tertip-düzgün, ahyrynda bolsa bagtyýarlyk hem jennet bar. Dogry ýola ulaşan ynsan gözel akybetden hatyrjem bolar, gowy günleň bardygyna ynanar, Perwerdigäriň wada beren zatlaryndan köňli aram tapar, Ýaradanyň takdyryna razy bolar. özüni dogry ýola gönükdirijiniň bardygyny biler. Şeýle adam günä işlerden daş durar, bimany sözlemez, haý-höwesine berlip gürlemez, ýaramaz ýoly yzlamaz. Oň sözleri halk üçin ýol görkeziji çelgidir. Ol şeýtanyň taýdyrmasyndan, deň-duşlarynyň büdretmesinden, ynsana mahsus nogsanlyklardan amandyr. Taňry bendesi şu ýolda ýöreýänligi üçinem özüni bagtly duýmaly. Çünki ol özüni dogry ýola gönükdirip duran Perwerdigäriň ahlagyndan, edebinden nusga alarlyk pygamberiň, golunda kitabyň, kalbynda nuruň, hak zady ündäp duran Ynsabyň bardygyny biler. Ol adam elmydama ýagşylyga tarap gönüger. Tagatlary kemsiz bitirmek üçin yhlas eder. Haýyr işlere höwesek ýapyşar. Alla Öz söýen bendelerini Öz ýoluna salýar. Bu dünýäde haý-höwes, nebis çeňňekleri Taňry bendesini özüne maýyl edip, ýoldan azdyrmaga synanyşar. Her bir ynsan bu kötülliklerden hökman geçäýmelidir. Bu dünýäde ynamy, imany, ylmy-amaly bilen dogry ýoldan ýörän adam çarkandakly hem hatarly ýollardan sag-aman ötüp biler. Dogry ýolda ýörýän adamlaň gaýgysy, ünji-aladasy, derdi, basym syrylyp aýrylýandyr. Ajaýyp durmuşy isleýän adamyň ýolmaly on güli. Säher bilen turup, toba etmek. Pikirlenmek üçin ýalňyz bolmak hem wagt tapmak. Ýagşy adamlar bilen söhbetdeş bolmak. Zikir, şükür etmek. Ýürekden berlip, iki eglim namaz okamak. Okaýan zadyňa amal etmek niýeti bilen kitap, Gurhan okamak. Jöwzaly yssy günlerde-de agyz beklemek, ile äşgär etmän sadaka bermek, musulman doganyň gaýgy-gamyny egismek, dünýä durmuşyna gereginden artyk köňül bermezlik. Nuh pygamberiň oglunyň näme sebäpli betbagt bolandygyny bilýänsiňiz. Ol bir dagyň üstüne özümi ataryn. Ol meni tupandan suwdan gorar diýipdi. Eger-de ol barça zadyň eýesi, älemleň Perwerdigärine ýykylan bolsa, has gowy, has bagtly, has howpsuz bolardy. Nemrudyň nämä zerarly betbagt bolandygyny bilýänsiňiz. Ol, Men direldibem bilýän, öldüribem diýipdi. Ol özüne gelişmeýän dona bürendi. Lapurdy, uly gürledi, özüne laýyk bolmaýan şekile girdi. Diýmäge haky bolmadyk sözleri diýdi. Şeýdibem ol gözden düşdi. Işi bulaşdy. Ahyry weýran boldy. Bagtyýarlygyň açary bir sözdür. Milletiň mirasy bir sözlemdir. Üstünligiň tugy bir jümledir. Bu söz, sözlem hem jümle bolsa şudur. Lä ilähä illalla, Muhammed Resulalla. Ýerde bu sözleri aýdan ynsanyň bagtyýarlygy, asmanda oňa hak sözlediň diýler. Bu sözleri amal eden ynsanyň bagtyýarlygy, ol heläk bolmakdan, şermendelikden hem dowzah odundan aman bolar. Bu sözleri ündän adamyň bagtyýarlygy. Ol elmydama Allaň ýardam-enaýatynyň astynda gezer. Bu sözleri diýen adamyň bagtyýarlygy Hak dergähinde hem halk arasynda eziz, hormatly bolar. Bilal gul bu sözleri pyşyrdap, erkinlige ýetdi. Ebu Lehep Haşymy o sözleri aýtmagy agyr gördi. Hiç hili gadyry bolmadyk, hor-homsy bolup dünýäden ötdi. Ol söz ynsanyýetiň akymyny, toparyny päkize ylahy beýiklige alyp çykýan dirilik suwdur. Ýagşy işlerden ýüz öwren bolsaň, bu dünýä üçin söýünme. Çünki tükeniksiz ejir seň ýoluňdadyr. bagtsyzlyk seni ýuwutmak meýlindedir. Biribar Taňrydan ýüz öwren bolsaň, beren perzendi bilen söýünmegin. Biribardan ýüz öwürmek, tükel, hor-harlyk, düýpli ýitgä uçramak hem mertebäňi ýitirmekligiň aňry çägidir. Amallaň ýaramaz bolsa, mal-mülküň bilen söýünmegin. Çünki ýaman amalyň soňy waý bolar. Dowamly zowal bolar. Ahyrynda bolsa näbete uçrarsyň. Ýagdaýlara görä hereket et. Kyn zatlary zat sanmasaň, ol öz-özünden ýeňlär gider. Nämedir bir zatdan tamaň üsseň, ýüregiň tiz teselli tapar. Käbir adam başyna düşen betbagtlygy ýa-da bir wakany, hadysany ýatlap, göwni çökgünlige düşýär. Ähli zatdan, durmuşdan tamasyny üzýär. Bu düýbünden ýazgarylýan hem bolmaýan zatdyr. Şeýle bir wakany okapdym. Adamlaryň biri penjireden mökenine oň çep elindäki ýüzük penjirä kakylan çüýe ilişipdir. hem-de ol çüý ýüzükli barmagy goparypdyr. Ýere düşende ol bir barmagynyň düýbünden döwlendigini, bir eli dört barmakly adam bolup galandygyny bilipdir. Ol özi hakda gürrüň berende, Diňe şo wakany ýatlamda, elimde dört barmagyň bardygy ýa-da bir barmagymy aldyranlygym ýadyma düşýär. Ýogsam, ýazgytdan razylygym bu ýagdaýymy asla ýadyma salmaýar. Ähli zat Allaň takdyry bilendir. Ol halan zadyny eder. Alla näme isleýän bolsa, şolam biz üçin bähbitlidir diýer eken. Bir kesel zerarly çep goly düýbünden kesilen bir adamy tanýan. Ol muňa garamazdan uzak ömür sürdi. Maşgala gurdy, perzent gördi. Ol bir eli bilenem ulaga aňsatlyk bilen erk edýär. işini, amalyny kemsiz-köstsüz, kynçylyk görmezden ýerine ýetirýär. Göýä diýersiň, Allatagala ony aslynda bir elli ýaradan ýaly. Hadyslaň birinde, Allaň saňa ýazan kysmatyna razy bol, adamlaň iň baýy bolarsyň diýilýär. Biz ýagdaýlara şeýle bir çalt öwrenişýäs. Hakyky durmuş ýagdaýlamyza görä pikirlemmizi, oý-hyýallamyzam üýtgedýäs. Ählimiz şeýle-de bolmaly, ýagdaýymyza görä hereket etmeli. Nygmatyň bir tarapy egsilen bolsa, başga bir tarapynyň agdyk ýa-da artyk bolýandygyny unutmaly däl. Elli ýyl mundan ozalam öýlerimiziň töründe gamyş boýra düşelerdi. Bir küýze suw, bir arka odun, bir ýakymlyk kömür, agaç tabak, mejime, kündük durardy. Durmuş öz akymyna gitdi. Ýaşaýyş şular bilenem dowam ediberdi. Sebäbi biz şo zatlara-da razydyk, kanagatlydyk hem-de ýagdaýlara görä hereket edipdik. Bir şygyrda şeýle setirler bar. Küýsedigiňçe, nebsiň islegi artar gider. Kanagat etseň, az bilenem oňňut eder. Gadym döwürde Kufe şäherindäki Juma metjidinde iki toparyň arasyna oňaýsyzlyk düşüpdir. Her tarap gylyjyny ýalaňaçlap, naýzasyny gezäp, gahar-gazaba münüpdir. Bu ýagdaý töweregindäkilerem gozgalaňa salypdyr. Birine sähel ýel berseň ýa-da ýol berseň, gyzgyn kelleler eginden taýyp düşjek eken. Şo wagt metjitdäki adamlaň biri iki tarapy ýaraşdyryp biljek paýhasly hem mürewwetli adam Ahnaf ibn Kaýsy idäp, bu ýerden çykyp gidipdir. Ol öz öýünde geçisini sagyp duran eken. Hälki adam egninde bahasy on dirheme degmeýän dony bolan hor hem-de aýagy çaýşyk adama bu wakany mälim edipdir. Emma muny eşdenine Ahnafyň bir tüýem gymyldamandyr. Birjigem howsala düşmändir. Sebäbi ol muň ýaly hadysalary köp gören eken. Ol darygman jogap beripdir. Enşalla ählisi gowy bolar. Ol hiç zat bolmadyk ýaly özüni arkaýyn asuda alyp barypdyr. Soňra oňa ertirligini getiripdirler. Oň saçagynda bir döwüm gury çörek, ýag, duz hem-de bir käse suw bar eken. Ahnaf Bysymylla diýip çörege elini uzatupdyr. Naharlanypdyr. Ýetiren nygmaty, tagamy üçin töwir okap, Hudaýa şükür edipdir. Soňra Yragyň bugdaýy, Şamyň ýagy, Dejle derýasynyň suwy, Merwiň duzy, elbetde bularyň ählisi dünýäň iň beýik nygmatlarydyr diýipdir. Soňra donuny egnine atyp, taýagyny eline alyp, ýuwaşja ýöräp, adamlaryň ýanyna ugrapdyr. Ahnafy görenlerinden adamlaryň bady köşeşip, boýny eglipdir. Gözleň ählisi oňa gönügipdir. Hemmeler oň aýtjak sözlerine gulak güýdüpdirler. Ahnaf o ýere ýygnananlara ylalaşyk sözlerini aýdypdyr. Iki tarapam ýaraşypdyr hem-de her kimiň öýli-öýüne dagamagyny talap edipdir. Adamlar birek-birege gaty gaýrym söz aýtman, göýä hiç zat bolmadyk ýaly öýlerine dolanypdyrlar. Şeýdip, bu ýerde örňän jedel köşeşipdir. Bir pitnäniň öňi alnypdyr. Şahyrynyň birinde şeýle setir bar. Dony köne, köýnegi ýamaly bolsa-da, ýigit akyly bilen uly derejelere ýetip biler. Bu kyssada sapak alyp boljak birnäçe manylar bar. Beýiklik daşky gözellikde hem görnüşde däldir. Maddy ýeter-ýetmezlik bagtsyzlygyň alamaty saýylmaz. Şoň bilen birlikde, zatlaryň köplügi, baýlyk bagtlydygyňy aňlatmaýar. Muňa garamazdan, käbir ynsanlar ters pikir edýär. Hem-de Perwerdigär ynsany synamak üçin, olary ýalkasa we nygmat eçilse, ol derrew, Hezzet-hormata laýyk bolanym üçin, Taňry meni ezizlet diýer. Yrsgyny ýeter-ýetmez edip goýsa, derrew Taňrym meni hor etdi diýer diýilýär. Ynsanyň gymmaty oň başarnygynda, zehininde hem-de beýik ahlak sypatlarynda. Ynsanyň agramy, abraýy, oň egin-eşigi, aýakgaby, öýügzary ýa-da köşgi-saraýy bilen ölçelmän, ylymy-bilimi, aň-düşünjesi, zehini, akyly hem adamkärçiligi bilen kesgitlenýär. Allaň ýanynda Iň hormatlyňyz siziň takwalygyňyzdyr diýen sözem muňa delildir. Bu zatlaryň biziň bu söhbedimize dahyllydygynyň sebäbi ummasyz baýlyk, kaşaň köşk, altyn-kümüş, bularyň hiç biri bagtlydygyňy görkezenok. Hakyky bagt, ynamly, imanly, ýazgydyndan razy, gününden göwni hoş, dostlaryndan hoşnut hem ak ýüregiň bolmalydyr. Hiç wagt özgeleň mal-mülkleri hem bala-çagalary sizi gyzykdyrmasyn. Allaň fazly-merhemedi, Oň rehmet-mähribanlygy bilen şady-horram bolsunlar. Çünki Allanyň eçilen her bir nygmat-merhemedi olaň toplaýan mal-dünýälerinden has ýagşydyr diýen sözleri ýadyňyzdan çykarmaň. Ýazgyda razy bolup, ýagdaýlara görä hereket etmegi. Hyýal bilen däl-de, hakyky durmuş bilen ýaşamagy özüňe endik et. Arzuwlaryňy şoňa öwür hem öwrenişdir. Takdyry, täleýi inkär edip, ýaka ýyrtyp, bu zatlara boýun bolmaňda-da nämeler edip bilerin öýdýäň? Ýer köwüp, oň çuňlugyna aralaşjakmy? Ýa-da bir basgançak bilen asmana dyrmaşmakçymy? Bulaň hiç biriniň peýdasy bolmaz. hem-de bu çytraşmalar takdyrda bar zatdan halas edip bilmez. Ýer onda bu zatlaň çykalgasy näme? Oň ýeke-täk çykalgasy, çözgüdi ýazgyda kaýyl bolmak, ýagdaýlara görä hereket etmek. Durmuşymdaky iň agyr wakalaň, ömrümdäki iň aýylganç wagtlaň birini ýatlaýyn. Ussat lukmanlaň biri, keseliniň has beterlemezligi üçin agamyň elini kesmeli boljakdygyny habar etdi. Bu habary eşdemde, gulagymyň ýanynda top atylan ýaly boldy. Ýöne men içki pikirlenme basylmadym. Allatagalaň kimdir birine bir bela, musybyýet ýetse, elbetde Allanyň izni-ygtyýary bilen ýetýändir. Kim Allaha iman etse, oň ýüregini dogry ýola salar. hem-de bir agramçylyk, musybyýet gelende biz Allaň bendileridiris hem-de bir gün Oň ýanyna dönmelidiris diýýän sabyrly adamlara Hoş habar aýdyň diýen sözleri gulagymda ýaňlandy durdy. Bu jümleler, aýatlar maňa uly teselli hem ynjalyk berdi. Ýazgydy yzyna serpikdirmek golumyzdan gelmez. Oň çäresi iman etmek hem kaýyl bolmakdyr. Allah Tagala bir işi hasyl etmek islese, bol diýer hem-de ol iş hökman hasyl bolar. Taryhdan bir pursady ýatlaýyň. Hansa an-Nahaýýa Kadisiýa jeňinde birbada dört oglunyň şehit bolandygyny habar berýärler. Ol nädendir öýdýän? Allaha şükür edip, senalar aýdypdyr. Perwerdigäriň beren ýazgydyna, ömür ahyrynyň gözelligine, şeýle mertebäni ýazandygyna şükür edipdir. Sebäbi olaň ýüregindäki iman olaň üznüksiz ýardamçysydyr. Ynam ähli kynçylyklaň üstünden geçmäge kuwwat berýär. Şuň ýaly şükür edýän adamlar iki dünýäde-de sogap-sylag gazanýar. Eger şuny şeýtmeseler, olaň golundan näme gelerdi? Olar ýazgydy üýtgedip bilermidiler? Gaýta ýazgytdan nägile bolup, Taňryň gahar-gazabyna uçrardylar. Gününi, geljegini nägilelik, zeýrenç bilen ötürip, bar ömürlerini, iki dünýälerinem hasrata goýardylar. Hadyslarda aýdylýan bir söze ünsüňizi çekeýin. Kim razy bolsa, bizem ondan razydyrys. Kim nägile bolsa, bizem ondan nägilediris. Hernä gowulyk bolsun. Ýöne oslamaýan ýeriňden bir ýakymsyz habar aýtsalar, Pylan ýerde ýangyn boldy, pylany heläk boldy diýen ýaly sözleri ýetirseler, näme ederdiň? Häzirden ähli ýagdaýlara kaýyllygy özüňe werziş etdir. Takdyrdan gaçmak hiç hili peýda bermez. Aslynda ýazgytdan gutulmak mümkin däl. Gowsy takdyra kaýyl, ýazgyda razy bol. Hakyky ýagdaýy boýun al hem kaýyllyk, şükranalyk bilen sogap gazan. Seň öňüňde şundan başga bähbitli ýol ýok. Dogry, ol ýerde başga ýollar, usullaram bar. Ýöne öňünden duýduraýyn, beýlekileň ählisi şu günüňe-de, ahyryňa-da zyýanly. Zelelden doly ol ýol. Bolan işden närazy bolup janyňy ýakmak, gahar-gazaba münüp, özüňden hem özgelerden öýkeli gezmek, dad edip ýöremek. Ýöne bulara derek näme gazanjakdygyňyzam oýlan. Beýle ýagdaýda Perwerdigäriň gazabyna. Adamlaň özüňden daşlaşmagyna, sogabyň köýmegine, günäleň köpelmegine ýol açarsyň. Üstesine-de, başyňa gelen zat sowulmaz. Bela beter göterilip gitmez hem-de gutulgysyz takdyram üýtgemez. Sussupeslik, bagtsyzlygyň ýoly. Käbir žurnallardaky maglumatlara görä, Ýer ýüzünde iki ýüz million adam suslypeslikden, tukatlykdan ejir çekýär. Suslypeslik Zeminiň magrup-maşrygyny, baýy-garybyny, garaz, ähli älemi gurşap aldy. Bu kesel her kime ýokuşyp bilýär. Aglaba halatda-da bu derdiň soňy pajyga bilen tamamlanýar. Öz ömrüňe kast etmek hiç bir atdanam, wezipedenem, döwletdenem çekinenok. Ol diňe gursagy imandan, ynamdan doly adamlardan gorkýar. Käbir maglumatlar bu derdiň pidalarynyň sanynyň iki ýüz milliona ýetendigini görkezse, beýleki maglumatlar Ýer ýüzündäki her on adamdan biriniň şu howply kesele ýolugandygyny habar berýär. Has ynjalyksyzlandyrýan ýerem bu dert diňe uly ýaşlylarda däl, ene göwresindäki çagalara-da kast edilmek hetdine ýetdi. Çünki sussy pes, ruhy sarsgyna berlen ene göwresindäki perzendine zyýan edýär. Sussy peslik, heläkçilik gapysy. Ýagşylyk ediň! Elbetde Alla ýagşylyk edýänleri söýýär. Köplenç, meşhur, tanymal adamlar, esasanam sungat ugrunda işleýänler bu derde özüni aldyrýar. Mysal üçin, meşhur şahyr Salyh Jahynyň pajygaly ykbalynyň birinji sebäbi hökmünde oň lapykeç, göwnüçökgün bolandygyny öňe sürýärler. Akyldarlaryň birinde şeýle söz bar, Turşy limondan datly şerbet ýasa. Girdejisini artdyrýan däl-de, ýitgisini gazanja öwrüp bilýän adam akylly we zehinlidirem diýilýär. Durmuşdaky her bir ýakymsyz wakaň gowy, bähbitli tarapyny görjek bolmaly. Nakylda aýdylşy ýaly, diwary sütjek bolmaly däl. Ýagny, tutanýerlilik bilen ýapyşaňda-da, hiç hili haýyr görmejek bolsaň, oňa ýapyşyp ýatma diýildigi. Şahyrlaň birinde bir işiň hötdesinden gelmeseň, ony goý-da, başga bir başarýan işiňe geç diýilýär. Ýogsamam üwelen uny gaýtadan degirmene guý diýmezler. Dynlan, tamam bolan, öň görlen işleri gaýtadan gozgamak hem gaýtalamak diňe birahatlyga, tolgunmaklyga, wagtyňy bisarpa ötürmeklige alyp gelýär. Agaç ýonuşgalaryny gaýtadan ýonma diýen iňlis nakylam şuny tassyklaýar. Bu nakyl ähmiýetsiz, biderek zatlar bilen güýmenip, özlerini tukatlygyň girdabyna oklaýan, lapykeçlige düşenden soň, öňki ýagdaýynyň, öňki günleriniň gaýdyp gelmegini isleýän adamlara degişli. Wagtyny bimany hem boş ötürmezlik üçin birnäçe mümkinçilikler, ýagşy işler, salyh amallar bar. Bu işler adamyň ýüregine giňlik salýar. Ýagşylyk etmek, adamlara peýda bermek, hassa sökelileň halyny soramak, gonamçylyklara zyýarat etmek, metjit-mekdeplere hemaýat etmek, haýyr-sahawat işlerine işeňňir gatnaşmak, dost-doganlar bilen didarlaşyp, hal-ahwal soraşyp durmak, öý-içerini, kitaplaňňy tertiplemek, Peýdaly sport oýunlary bilen meşgullanmak, garyp-gasarlara, ejiz mätäçlere, garry hem dul adamlara ýardam edip durmak sogaby bimöçber hem ýüregi giňeldýän amallardyr. Ýagşylyk ýaly gözel zat görmedim. Tagamy süýji, görki ajaýyp diýen sözler arap şahyryna degişli. Başy dertli, gaýgy-gamly, Aladaly adamlary tapjak bolsaň, tanajak bolsaň, taryhy eserleri oka. Munça kelamdan soň, men saňa gaýgy-hasrata düşen adamlaryň ykbalyndan söz açaýyn. Diňle we many al. Hem-de kynçylyklar bilen taplanyp, beýgelip bolýandygyna aýratyn ähmiýet ber. Arap şahyrlarynyň biri Taryhy oka, o ýerde many kändir. Taryhy okamaýan adam ýolundan azaşan haýwandyr diýip ýazýar. Gurhany Kerimiňem birnäçe ýerinde taryhy kyssalary okamak ündelýär. Size pygamberleň habaryndan ýüregiňizi kuwwatlandyrýan kyssalary aýdyp berýäs hem-de bu kimselerde size hakykat we pent-nesihat hem-de barça möminler üçin ýatlamalar geler. Hakykatdanam, olaň kyssalarynda akyl eýeleri üçin many-ybrat bardyr. Olaň oýlanmaklary üçin şu kyssalary aýdyň. Hezreti Omar, Durmuşdaky ähli islegim ýazgydymda bar zatlardan lezzet almakdyr diýýär. Perwerdigäriň ýazan takdyrynyň oň üçin süýji ýa-da ajydygyna garamazdan, ol ýazgydyndan razy hem hoşal. Käbir akyldarlaň şu manyda aýdan sözi bar, Haýsy bedewde çapýanlygyma parh edemok. Garyplyk bolsa sabyr edýän, baýlyk bolsa şükür edýän. Ikisiniňem ahyry gözel. Taryhy maglumatlara görä, halkyň başyna düşen agyr gyrgyn zerarly Bir ýylda Abu Zuýer ad-Dueliniň sekiz perzendi dünýäden ötüpdir. Ol nähili bolandyr öýdýäň? Takdyra boýun bolup, ähli işini, ýagdaýyny Perwerdigäre tabşyrypdyr. Taňry kazasyny kaýyllyk bilen kabul edipdir. Oň ýazan eserlerinde şeýle setirler bar, Zamananyň işlerinden köňlüm bozulmaz. Sabrym kalbyma teselli berer. Takdyr öz dyrnagyny sanjanda, haýsy doga tumar peýda berer? Alladan mydyn çöp başy gymyldamaz. Bende başyna näme gelýän bolsa, ondan Allanyň habaram, oňa Allanyň ygtyýaram bardyr. Meşhur alymlaň biri Ibn Abbasyň gözi görmekden galanda, özüni, şeýle sözler bilen köşeşdiripdir, Perwerdigär gözlerimden nuruny alsa-da, ol nurlar, ol gözler kalbymda bardyr. Kalbym, aklym, aňym düşbi bolsa, gylyç deý kesgir sözler dilimde bardyr. Bu az zady ýitirmek bilen, özüňde bar bolan beýleki köp nygmatlara kanagat etmekligi, şükür etmekligi aňladýar. Onsoňam Ýitiren zadyňa sabyr etmek bilen gazanylýan ummasyz sogabam adamy hoşal etmelidir. Agyr ýara zerarly Urwa ibn Az-Zubeýriň bir aýagy kesilmeli bolupdyr. Hut şol gün oň bir oglam dünýäden ötüpdir. Perwerdigärim, her edeniňe şükür. Alýanam sensiň, berýänem. Derde salýanam sensiň, sagaldýanam. Dört agza berdiň. birini aldyň. Dört ogul berdiň, birini aldyň. Ähli hal-da saňa şükürler bolsun diýipdir. Hak ýoldaky kynçylyklara sabyr-takat edeniňiz sebäpli size dynçlyk, asudalyk bolar. Düreýdiň dogany Abdylla ibn As-Summa jeň meýdanynda wepat bolupdyr. doganyny goramak üçin elinden gelen ähli zady edendigine garamazdan, hiç bir hiläň, çäräň takdyrdan halas edip bilmeýändigini akyl ýetiripdir. Başy gowgaly, matamly adamlara Şapygy hezretleriniň goşgusy teselli berýär. Goý günler islän netsin, başa bela inse, özüňi rahat tut. Zeminde kimiň üstüne kaza inse, asman-zemin ony gaýtaryp bilýän däldir. Şahyr Abu al-Atahyýanyň setirlerini ýatlasym gelýär. Ençeme gezek ýakymsyz wakalar daşyňy aldy. Ilki başda halamadyň. Emma Alla seň üçin haýyrlysyny saýlady. Oýlanyp görüň, näçe gezek ölümden gorkduk. ölmedik. Näçe gezek bu ömrüň ahyrydyr, soňudyr diýip güman etdik. Emma ol gaýtadan dönüş, täzeden güýç toplaýyş, dowamat ekendigini bildik. Näçe gezek ýörejek ýollamyz daraldy. Umyt ýüplemmiz üzüldi. Gözýetimler garalyp göründi. Birdenkä-de ýeňiş, üstünlik, haýyr hem hoş habar bolup çykdy. Allaň özi sizi o belalardan hem barça gamlardan halas eder. Näçe gezek dünýämiz garaldy. Giň ýer bize dar göründi. Soň görüp otursak, bular diňe ýaýbaň haýyr, ýakymly ýeňillik hem Ýaradandan goldaw bolup çykdy. Allaň beren derdini oň özünden başga bejerýän, dep edýän ýokdur. Allaň ähli zatdan üstündigini bilýän adam özgeleň emelinden, işinden neneňsi howatyr edýärkä? Ähli zadyň Alladan pesdigini, ejizdigini bilýän adam neçüýn ejizleň piriminden çekinip, dowla düşýärkä? Alladan gorkýan adam näme üçin beýlekilerdenem gorkýarka? Ibn Kesiriň Gurhana beren tefsirinde şeýle hadys getirilýär. Bendäm diňe menden delalat islese, asman zemin gapyşsa-da, oňa bir çykalga bererin. Eger bendäm menden özgelerden tama etse, onda dabanynyň astynda ýeri hopduraryn. Ymam Ibn Teýmiýäniň aýtmagyna görä, Alladan başga hiç kimde güýç-kuwwat ýokdur diýen söz bilen ýükler aýrylar, gorkular ýatyşar, ajaýyp hal-ýagdaýa ýetiler diýýär. Bu sözleri unutma, çünki ol uçmah hazynalaryndan bir gençdir, bagtyýarlygyň bir bendidir, rahatlyga eltýän bir ýoldur hem.